Һәм иң соңгы сорауларыбызның берсен, ә без аны аскана куеп торыйк. Иң төп сорауларымның һәм иң соңгы сорауларының берсе ул сорыйсы шундый бер фәлсәфиерәк форматтарак яңгыра. Нәрсә бирә бу набу яшеллек кешенең үзенә? Нәрсә бирә ул ландшафтный дизайн? Ни өчен кирәк ул менә? Кеше нәрсә ала аны? Ничек алай уйлыйсың? Менә син ни өчен үзең килдең шушы яшеллеккә, ландшафт э, дизайн өлкәсенә? Менә без бөтенебез дә беләбез, э, кислород, ни, ансыларын беләбез экологик яктан, әйме? Но икенче яктан тагын бер ягы бар. Моңа шәһәрдә яшәүчеләр күбрәк аңлый инде. Менә иртә белән кеше йокысыннан торып чыга, э, чыга урамга, юл күрә, э, пычрак юл, ватылган бордюр, сынган агач, Һәм иртә таңнан аның уже настроениесе төшә, көндәлек эшләр өчен. Мәсәлән, чит илдә, менә кемнәр булды чит илдә, алар иртә белән син чыгасың, анда бөтен җир яшеллек, киселгән, матур. Син эшлисең килә, син шатланып йөрисең. Ә бездә Әле ул артта кала. Минемчә, шушы озеленение дип әйтә, яшелләндерү, шушы агачлар күп булу, ул кешенең менталь ягыннан да үзгәртә. Менә бит ул иң беренче шул ук алыйк Дубай шәһәрендә, ну, теге зурда. Алар бит 20 ел, 30 ел алатында бер кеше үлми. Алар бит төзегәндә тоже иң беренче, иң беренче игътибарны җәлеп итте яшелләндерүгә. Фук Сингапур, аның китабында яза бит ул, теге беренче президенты, тоже бөтен иң беренче безнең әйбә, ну, ул нәрсә дип әйтә? Беренче эш итеп.
Безнең иң дөрес фикер булды, ул яшелләндерүгә инвестиру итү ди. Чөнки ул безнең ди, э, төптән ди, халкыбызның менталитетын үзгәртте ди. Шуның өчен аның э, мәгънәсе зурдандыр дип. Бу бигрәк тә актуаль яңгырый, чөнки кризис вакытында теге күңел төшенкелеген, менә шушы яшелләндерү һәм үзеңә эш табу һәм шуның белән хозурлану э, кризисны рухи яктан булса да җиңәргә ярдәм итәргә. Кризис, ярдәм итәр дип өметләнәм. Кризис дигәндә ул хәзер кеше видать теге Төркиягә нигә барырга нәрсә кыйммәтләнгәндер инде. Быел үзенә, үзенә бертөр Заказ күбәйде теге бар интернет интернет интернет челтәре аша безнең заказлар күп хәзер. Кеше уже заказ итә, менә язга киләсе агачны яртысы уже заказ. Чөнки минемчә мин моны нәрсәдән күрәм? Чит илгә бармагач, инде ул ха бакчасына тыга ул. Теге бар ул да бакчасын яшелләндерә. Алай гына түгел әле, импортка алмаш алу, алмаш импортны алмаштыру сәясәтендә син зур рольләрнең берсен уйныйсың дигән сүз, чөнки Үзебезнең товарларны беренче дан итәсең, икенчедән... Әйе, ул, аны Алла бирсә, ул... Икътисадый кризис шартларында менә шушы э, кече хуҗалыклар, кече эшмәкәрләр нәкъ менә икътисадны күтәрергә сәләтле. Хөрмәтле сабалылар, хөрмәтле бакчачылар, шулай да безнең Гафел ТВ программасында башланып киткән әңгәмәбез Тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Һәм бу әле соңгысы булмас, чөнки язның иң кызган вакытлары, бакчачыларның иң кызган вакытлары якынлаша. Шул, шул уңайдан без конкрет менә агачлар турында, яшел үсентеләрне ничек карарга, тәрбияләргә, башка тел белән әйткәндә, шул хакта да сөйләшербез. Сезнең белән мин Айзат Шаймарданов идем. Ә безнең кунагыбыз, дөресрәге, бу студиянең